axivî. Mesûlê te zanî. Hin caran ji cimatê vedqetandin nakirine hepsê, ji cimatê vedqetandin, hin caran jî di nêv cimatê de bû. Lê sinirdar dikirin ku bixwînê, bifikirê, ez vê qirarê xwe vegerînim. Hinek kes pê re wek dibê eleqedar dibûn ku fikirê serî wî rakê. Heger vaya jî gişkî nekira,

Mesela bavê Reşîd di nêv hevalê xwe de ji tecrîd bû ji Serehê û ji Mehamê û ji Gîşkî. Me eno bavê Pîrkampîr e, Şêfî Pîr e, ewana jî dixwazin wî karî bavê Reşîd bikin. Ew jî dixwazin vegerin. Bi çi çavî li bavê Reşîd dinêrîn? Hevalê xwe ha. Eger di dilê wan de hebê, di dilê wan de hebê, ew nikanin bêjin teban. Na eger ku bêjin ew jî wê bînî wî bibine. Vê carê ew na gereke bi çavekî çavekî ne baş lê binêrin. Enkêm di rû xwe de diyar bikin ku bi çavekî ne baş lê dinêrine. Ji bo derdorê xwe, tevî ku di dilî xwe de ne pêro ne bi helwestê xwe rabin lê di wek dibê ji rû û rixsarê xwe de gerek wî tiştî nîşan bidin. Qesren. Tamam. He. Piştî ez teqrîben isbuekê wanî mam, isbuekê du isbuek bûn. Piştî tu giştî wir yanê sibwakê didiyan, înekê didiyan. Sibwak bû yan sibwak dîn bû. Teman gelek hevalê me kevin hebûn, gelek em bêjin çûn û hatin hebû ji ber me qerê me kesî bû. Gelek kes dihatin, zanin ku em hatine, gelek niha şehîd ketin, gelek vegeriyan. Elmuhim. Xwedê bi rehma xwe şakin. Ê meriyê me, dostê me, nasê me, ê me hev berê kevin dîbû bi salan. Dihatin, diçûn, me hev didî, bikûn yek hatê wezîfakê ne. Yek hotê wezîfokê çit kirin. Diho digo filan kes hotê lem her reng kobinê çihêl mentîqê bikun wano salekê berê çûnê hinek du sala berê çûne ne. Hele kom herin ixbaran ko kî çit kê çim te gêm hevalê hevin hev din nas dikin. Ala kulin. Xeber hot gu em bêjin navê te ketî lijne tehqîq. Bona me kirin teban. Em çûn ku tu dorî cem te qola hepsê kir tema. Tu dorî cem hepsê li wir dimînî û tu filon û filon lijne tehqîq. Gu boş. Kî mesulê me ye gu filon kes jî mesulê wê ye. Mesulê meyî yani em bêjin ê herî bilind Yanî qerarê talî ew ya nadê bes ew wê qerarê radike yan ji birêz Ocalan re yan ji birêz em birêz Qerayalan re em wanî bêjin. Teban va Qerayalan ji me re dibêje ku em em em ew kirinê em ferzî werkirin. Ya kevnin tecrîbê xwe hene yek silokiyatê partiyê zanin di di em bêjin partî fehm kirine zanin ev tişta rast e û ev tişta ne rast e. Sisê va kesê hane di bin destê wan de nêşînin. Na wan ye. Belê. Yanî gelek tişt hene ku tu hepsê bimeşînî. Yanî ku tiştekî qonûnê hepsê te nizanbîtî çi ew bikê, çi em bêjin bimeşînî. Teban ez feqîr ekim ez û hepsê ev çi gotî ew lê zanî. Lê em bêjin tiştê ku min ji vê portê fehm kirî, uslûbe, dawîn û standine, konê min wî îqna bikim, vir do wî do bikim. Wela ez çûm. Ez çûm midî çend kes li wir in. Çar pênc kes li wir in. Ji bo çar pênc kesana teban hepsî pir in bes çar pênc kes va ê mesûlê hepsiyan el werin. Yek ji wan şkekê xwe delal re bêjim ê ku partî di mala wan de çêbûye kurê wî ye. Diya xwe hat kuştin. Bavê xwe şehîd ket, du bira bûn, yek hat Ewropa, yek li wir ma. Di di ê ku va kurkal mala wan mezin bîye, ê ku va kurkal mala wan mezin bîye, du birayê xwe şehîd in, biro ku xwişkekî xwe jî tevê ne û ew jî muteheme bi kuştira Şener. Sisê yekî tîrê pismamê yek ji yek ji kadirên PKK ê hone herî kevin ê herî bi nav û deng. Ez borim navê xwe Cuma Taq bû. Yek ji kewadirê pêşî ê berî heştî şehîd ket. Di va şerê eşîr û meşîran de. Em bûn çend. Mesûlê me yî mesûl yekî ê honî mesûl teba ew neyl cemê ye. Yani ê honî ku qerarê dawî bidê. Ew ya heta vê salê ta dawî jî yekî camî bû, xwendibû, pir kevin bû, ê berî heyştî bû, jê re digotin Abdurehman Çadircî. Teba navê wan ê malê jikî zanin binê ha. Her kes bayê nizane ji te bê jî. Zanî. Ala kulan navê xwe yî nêv ew ê da. Esad. Mustafa Mahmûd. Çi seksiliyet heye dixwazim te nebêjî yanî çi nêvî bêjî tiştî qasî kanî tişt siliyet hebû nebêje ne ne girîng e yanî. Ebidin ebidin tiştê ku ez ê ê ê adî ez xwe sera çekim. Erî. Teban vaya ji tarîxê re dibêjim ez ne ji ji niha ji sed kesî ya me bêjin sed û pêncî kes vana mumkin e. bîst solê dîn jî alem ji xwe re gudarikê û û û yekî jî bibînê yan bixwaze tiştekî jî ew bikê jî jî bigirê birkone jî bigirê kîjan salên filan derê çi bû ala kulan em çûn piştê ku em çûn me dît sê ewin sê cihin yek xortê me ne xortê me ne hevalê me ne girtîne di di keçikin girtîne. Sesê sê esker sê esker dobitek yek qurûcî pênc bûne eceb tev hev de dobtekî milazim milazim ewel sîlahil midfeîyê bû li mêrdînê hatibû girtin hinek esker li wê deran şeran de hatibûn girtin Qurûcî di Bekcî şirîketekê bû ê komirê hatibû girtin û erê vano bûn û ê din jî hevalê me bûn. Hevalê me belkî nizom deh bûn, duanzde bûn, zêdetir bûn zanî û keçik jî çar pêncek bûn. Îcar mecbûre em vanan re yek yek

Melefê wana nivîskarî hene wayî wanî yê melefê xwe wanî yê wanî yê wanî yê rêxsan na mubaşir. Na na ebeden ez wa çawa çûm belkî berî me hebin Ah. belkî berî me hebin bes ku ez çûm e, tiştek tine bûn tenê e, Heger li cem li cem lijna lijna berî me hebin ji ber ku ez çûm min ji te re nav gotin em vana tenê ne zanî em hem himayeta wan dikin hem himayeta wan dikin hem wan dibin tînin hem jî mesûlê tehqîqê wan in heger xeber tê wan berdin jî gerek e wan berdin îcar teban bi zimanekî xweş axaftin gerek em çi bikin pişt re gerek em teqrîrê wan yazî kin yek yek dema ku ez çûma berî min çi kirine nizanim yek yek bi wan re biaxifin meseleyê wan çin e eger ku girane sivike vir da wî de em vê carê êdî ji hev derxin ez e, ew ê bigirim e, kemî rê bigirim coğrafya vexwe muşkila tinê ne Xevaxwe em jî bîna gotê îstîrahetê xwe çê bikim mamosta heme stranekê tiştekî ji me re bikî Ecî xebînim. Divê rehetê xwe bibînim, pirsaka xwe bibim. Serçavan Zarna pişt giştî bi xêr nabikina, hatin serçavê min. Çavan bin Amî babên bîran bi xêr hatin. Mesela me em bînî mamosta Mehmûj me re çîrokekê dibêje. Ne tiştekî siyasî ye û ne tiştekî din e. Çîrokeke merhelakê dibêje. Pirsina wan dikine ne ji hîro rê. Pirsê we bînin rojeke din re. Belkî em rê bazarê çê bikin. Yekşemê. Ara serçavan ara sera.

Eger kesek pirsê xwe ne di vê nuqteyê de xwanin bipirsin belkî em ji mamoste Mehmûd ew bikin. Taban Erê, wexta di- misafir xwe. Di heta gihîştî me serê tehqîqê. Erê.

Mamosta Mahmud dengê te ne te mikrofona tê girtiye. Baş ez borim ha ne? Erê gelê tê spas. Em li ku bûn?

Ji ber tu zonî dijmin e û hotî ye. Dê ê ê muhim ne ewnan e. Ê muhim hevalê me bûn. Hevalê me vana her yek em bêjin bi tehmakê hotî girtine. Yên tehmak li ser hê. Tehme çi ne? Tehme yek em bêjin naxwaze herê filan mentîqê. Yani jêr dibêjin çawa? Qewanîn li eskerî yan qanûnê eskerî yan biryarê eskerî em bêjin bi cin nayne. Çira tu naxwazî herî em bêjin filan mentîqe? Yek yek hebûn em bêjin gênc bûn, xort bûn. Cihê xwe guhêriye Bî ku em bêjin îzin bidê qoydê xwe ji yekî çi ciyekî dinê. Wan jî girtiye got tişta vaya hatiye camê. Ê wanî jî hebûn. Vaya divê çi? Vaya di em bêjin di qoynê eskerî de nabê firar xaricî lê em bêjin yanî bi newekî xerq qewanîna eskeriyê tê kirin kî pê re bêjiye careke dî nake vî tiştiye û virda wê da çend riyan dimînê ne digîşta wê dere keke Mehmûd yanî ehtimal hebû başer ferze xetê temas bikirana yan cî nêzikî dijmin yan di marekan da mişareke bikira Leya se dima heta ku nas dikir mentîqe dikete ser cew, ser tebîetê. Bi nêvayê ferqek mezin hê. Ferqa di ku de ye, berî ku em ê ê tehqîqê xelas kin, ê hane ku em bêjin ji ji Libnanê çûyî, yanî tedrîbê ku wan dî ê wahda di xwe sal ber wan ne tiştek e. Yanî em bêjin ê wa çar pênc mehê ku Libnanê dibînê, Em bijin ew ya bi navê quwat xasa dibe yan. Yani çi tedrîbê geran heye wayê dibînê. Bes mîsal yek em bêjin ji bakur tevê bîye e, mîsal ji wa hatî yan ji gundekî hatî tevê bîye. E, yan em bêjin di hatî di başûr re tevê bîye. Yan ji Ewropa hatî em bêjin çûyê wir li wir çiya tevê bîye. Ê voy honî ku nedî vê hinekî pê zehmet e. Mecbûre sê çar mehan li wê derkê meeskerat hebûn, meeskeratê tedrîbê bûn. Hinek sê mehe, çar mehe vana tedrîb dibin pişt re diçûnê kî. Bes vaya nê wê menê ku li bakur ewel rû tu tevê bî û tu çi ketî evekê, ketî kemînekê yan sîdamek çêbû yan tiştek çêbû. Min ê vayê ferqek mezin e. Yên em bêjin bakur tu tevê bî tu hî nehatî cî measkeran e yan measkera tune ne ne, cî tedrîbê tune ne. Êdkî çav kî ye? Mecbûr tu dikî bi we fesîlê re biherikî ye. Ew fesîla çi karî dike tiştkî dimnî wan dabî ye. Teb'an te naşîne cî cîhana esasî lê bi nîhayê ne her kesî hanî ku em bêjin, Di vê fesîlê de em bêjin fesîle bîst kes in, panzdeh kes in yon deh kes in yon pênce kes e. Li vê mentîqê ne û tu nitevêbî ye. Tu jî yek ji vo Erdogan mumkin e hinek tewhîne bêsîleh bûn jî. Bêsîleh bûn dorî diçû dikete kemînekê. Diçû em bêjin şerek derdiket mecbûr e tu şer bikî. Bes we nadane pêşê. Lê car hebû şer li te îjbarî dikir. Yani şer li te îş borî dike ne tu li şer yani ne ku ew nota dikene hinek wanî hebûn şehîd ketibûn feqîronan bêjin isbu'a yekê hatibûn em bêjin kemînek çê dibû şehîd diketin yani tu nikanî vayê biryarê bidî ema ê ku di başûr û ê rojava diçûn vana pêşiyê diçûn em bêjin diketine tedrîbon hinekî heyatê wa çiyan di elimîn Pişt rojî dikirine nêv çi mîsal em bêjin deh sirrî hene ne ji bo deh sirriyana em bêjin sed kes hatiye her deh pênc dişane nêv vê hane ku çişkekî kevin bî ji nav van vê carê her fesîrakê em bêjin yanî her mecmuakê deh kes e ne Her yekî di di didanekî. Yani gişkî nakirine mecmueke tev ên nebe. Nabê yani werge. Qanûnê eskerî qebûl nakin. Zanî? Jer bi vî awî dihatine tewzîa kirin. Ema va nê wê maneyê ku li hinek ciyan em bêjin ew tune ne, tedrîb û mueskera tune ne. Mecbûr dikê bi wan re bigerî û ji xwe re bielimê heta yani ji kî ser xwe hov bê. Zanî? Ê wergo jî hebûn yanî hinek jî teban pir kêm bûn heta ku mecal çêdibû dihot tedrîbek didî zanî. Em werine cê ew ê werine cê tehqîqê. Ji we hede sêhanê ku pir re muhim e ku rûkê min re derba spî em bêjin di wê tehqîqê de ez wê ji te re bêjim. Xort û ku keçekî hatine îtîhamkirine gênc in şazdeh hevdeh salîn û ku ji hevdeh hez dikin. El muhim şebobon jî ew kiriye şebobon jî gotine vono yanî li gorî qoynê nobê yanî niva ne heyateke adî ye vir de wê de tu şevde hez bikî el him her digirtine yek xort no vê xwe ye reşo bû bavê xwe şehîd ketibû opê xwe şehîd ketibû xweşik ez vê bavê xwe bû û keçik jî em bêjin ew jî gênce tevê bêye elmhim gêncin ye nemiştera got yanî vo ne tevê bûne ne tedrîb dîne ne mesele zanin partî çi ye û û te dî robûne ser hildanê ye û û ew ji her dijî ji cizîrê bûne ez bawerim wekî ku tê bîra min cizîrê bûn mêrdîn û cizîrê bûn elmhim Me bone xort girt xort her tişt eyn kor kir got tiştekî wonî li ser min tê gotin ne rosta ebeden ne hezkirin û monobê û virdo wî de û erê no El muhim vê jorê boneke çikê kir ew xwişko min binêre wonî ser te tê gotine wonî gotine em bêjin milet wonî gotiye ne me gotiye zanî û vê tehmê jî winê girtînê yanî Yanî wek kesê wan e ku dibêjin wa heyata ne qewak li wê derkê gî wehş bûn, ecê bînî ewan bûn. Dî însan in, xort in, gênc in, ji nav ji nav hezar û pênc kesî yan ji nêv sê hezarî du kesan em bêjim ji hev de hez kirî. Li cem min tiştekî pir tebîî teban. Ala kullin. Me kir nekir elim keçikê talê got, got erê rast e. Got ji min re gotiye ku ez ji te hez dikim. Zanîbû. Min got boş. Bes ku ji hezkirinê em nizanin. Teban em ji hezkirinê natirsin. Em ji paş hezkirinê tirsin. Zanî? Mumkin e pevdiro birivin. Ne waniye. Yani hey zanîn ku li wê derkê zewaj nabê û eleqat tune ne û eleqat memnû in yanî. Teban berî me tiştê wanî cida dihatine edamkirin jî. Zanî. Bi zemanê me de hinekî demokratî ye hîn em pê re didin distînin yanî zanî. Ala kulin şikekê xwe re bêjim robû çi kirin me got dîsa bone xort kirin. Teban ne birgî bi rokê de dikî. Piştê ku me em bêjin keçikê ihtiraf kir got roste berda wî de yek disê. Me gon bone xurt kir. Me wonî hot vê carê bone xurt kir. Reş o, mesele wonî ye. Virdo wî do erê no. Ti li zanî ku li vê derkê ve tiştano memnû in, nabin. Em bêjin em hatine tev ji bo dozekê ne, ji bo welatekî ne. Welatek çêbû, her kes kanê bizewicê. Virdo wî do erê no. Zanî. Reşo dîsa xwe li tehtê danî, tehta reş danî. Û tiştekî wonî tinê û tima wî zanê ku çi xeterî heye. Reşo mesele fehm kiriye. Yani wê serê reşûtê de herê. Zanî? Ma got binêre. Î ku ihtiraf bikin, î ku ihtiraf bikin, şaştî ye, merî carekê tevîkî, tiştekî adî ye, xort in, gênc in, erê nan e, mumkin e, merî şaştî be. Elmim em jê re cew xweş dikin. Got ebeden tiştekî wanî tune. Ma got reşo binêre, em e, em e te aciz bikin vê carê, ne? Teban ew tune yani lê xisten û vir da wê da û tehdîd û yani tişmiş tê wan tune. Yani ji bo ku milet fehm bike mesele çawa bûn. Ji ber ku min re çêbî ez dixwazim milet xwe şik vê meselê nas bike. Go reş û binê re ez zebaneke çikê kim ez û kê bûn walla ez û ez û Orhan bûn nizanim ez bi warim hîn saz e Orhan. Go reş û binê re Ew ew ew xortê ku min got yanî du birayê xwe sê birayê xwe şehîd ketibûn. Sê birayê xwe şehîd ketibûn erê. Min got reş û binê re em bon evê kin, bonê keçikê kin. Wala me bonê kir keçik. Got hemû gişt kêlekê hev dine. Her yek wek divê min xarakê da. Me cîwanî çê kirê ber tehtê de û werîn û. Wala me bonê kir keçik got. Rûne ew rûnişt ew rûnişt teban em îzin didin kîşorê bikê kîşor binê tehqîqê adî ye bes em tenê ne. Ego reş û binê re li ser te va gotin gotin têne gotin û tu jî dibêjî na. Got dîsa got na. Me got kerem ke tu bêje keçikî. Navê xwe çi û ala ji bîra min çi. Got derewan dikê. Eslen tu însanekî ne hêjo yî ku merîj te hez bike. Hezkirin gerek e qîmeteke xwe hebe, Wekî niha ji te re dibêjim ha, wekî niha tê bîra min. Zanî. Hezkirinê gerek qîmeteke xwe hebe. Di însan ji hev de hez dikin, ji bo hezkirinê jî canê xwe didin. Heta talê jî hezkirinê xwe diparêzin. Bîna mem û zînê û ji min re vê carê kete ew ê, kete va dersê dersê weteniyetê û û hezkirin û eşq çawa ye û ne çawa ye zanî. Got binê re ê min ez îhtiraf dikim te ji min re gotiye û yek û du du sisê. Zanî. Taban ne tiştekî xerîb em bijin dînson ji hev hez kir. Yê ne bi hev re bizewicin bes hev hez bikin. Zanî. Taban wê çaxê memnû hebû. Lê tu madem ku ji hîro şûn de ihtiraf jî nakî ku tu însanekî hez dikî, ku tenha bibî çi jî ez îdî, tu dilê min de reş bî. Tu ji te hez jî nakî. Necî bawerî. Tu necî bawerî. Yanî tu hezkirinê xwe nikonî etiraf bikî. Sanî. Yo midî jineke hoyîn derket yanî keçikeke hoyîn derket yanî wek dibê ewlo yanî tîrî xwe heye. Yanî heta ku bêjin me edam bikin jî me bikujin lî ez etiraf dikim ku va tişta em bêjin min ji min re gotiye ji te hez dikim. û seba vê jî hinek wan bihîstî hinek wan dîye ku em girtine. Yanî va hedesekî tarîxî ku di vê tehqîqê de miteban gelek tiştê dîn hene. Bes yek ji vana zanî vê îtiraf kir îdî reşo mecbûr ma me keçik berda. Reşo demekê ma piştre teban me me reşo jî berda yanî zanî. Û ser de teqrîben ez çiqasî mam. Sê meh bûn, çar meh dirêj nekirin. Ên di van meselan de me hinek berdan, hineke nehatin vir de wî de erên. Te zanî yanî ku dema bû hepsa merkezî ye. Zanî? Hepsa a merkezî ye. Yanî a hene tewî mezin hesab bike Arif belkî a a a yekê bê ya a di diya bê ji ber quwet pir e sê çar hezar em bêjin însan e îtîbar dibê a yekê ew hepsa bû zanî Mamosta Mehmûd yani hebs nîzamê hepsê qapî girtî kilît giştî nîzamî Ebeden ebeden ebeden em bêjin binik endalek bû binik endalekî em bêjin belkî pêncem mîtr û mistehîlê yek têra birevê zanî Wanî bertehtek bû mecbûr tu alîkî re bi me şerî têkevî me wanî çi kiribûn vê carê me wanî kiribûn sê qesim Em bêjin esker hevalê me jî şindo jî keçik zanî. Dîwar ji xwe re bînî wanî bi tehtê hilpesar dibûn kevir wanî çê kiribûn teban berê çê kiribûn yanî bînî ê cê pêşmergon kevin bû ê kê bû zanî û we çaxê betanî metanî hebûn tune bûn belkî ecib gişkî hovî bû teban zanî binî xwe pûş kiribûn Di sê betonî ez bowerim hebûn. û me ewno di bir diçûn xwarina xwe di wan dihatin teban ji metma xê di wan dihatin her carê di di pêro diçûn wana diçûn serê xwe dişiştin wana diçûn ava xwe di wanîn wana diçûn darê xwe di wanîn ji bo xwarinê çêkin yanî em bêjin ha vayê ji bo ku li tarîx bimîne wek dibî wana darê mitbaxê di wan dikişandin di wan dihatin me her carê çendek dibirin heval pêro diçûn e, darê mitbaxê eqûba wan bû. Zanî. Teban hevalan ji dawayîn dihatin, ê sirriyê dîn ji dawayîn dihatin. Tetê quwat pir bû têrê nakir. Lê bes wana jî her roj sibê şûnê ku Eydinê darine tedrîbê û darine em bêjin meşê, vana diçû çi dikir? Vana diçû dar di kom dikirin, dawayîn dihatin dadanîn û diçûne cihê xwe. Xwarina xwe jî bixwara dawayîn dihatin. Tamam. Mamosta Mahmud. Ben. Taban ez bawer nakim kes kanı be jüvür derkeve o her ekab derek ekine ya bir Müstahil. bir. Bas Yan gerek em megiyan bikuje. Yan gerek em megiyan bikuje. Sani. Ee, Derbas be herre. Yan jî müstahile. Na qestan min ew hepsiya zane gove hereke bike jiyanê xwe wê bi der bide. Erê. Zane. Erê. Yani ew vî tiştiya aşkera wîne ber çav e. Tu cî xwe bilivî, tu jiyanê xwe derdî. Eywa, ne, ne çawa. Em bêjin, careke ez robûm mi dî, evalê me îro ketiye. Ê heres, yekî tenê heres ot. Ji ber ne mumkin e, ne mumkin e ewna derkevin werin, sanî, bi qêpido perdakê ye. Betonîyo ke. Zanî. Û vano li pê hev dine û ile were gereke em li pêşiyê ne di ser me re derbas bê. Teban cî mey wanî bû, cî dî ney wanî bû. Zanî. Em li pêşiyê ne îşî deh mîtren dûrî wan in. Heris jî ortê me wan de ye. Heris nidim çi kirî ez robûm, min dî Herisî roketî. Çima roketî? Min welo ştet xewa min hot û vir de wî de û erêno. Zanî. Teban hinek ji vana em bêjin însanê em bêjin qaydê biçûk bûn yani neyê mezin bûn ji bo şebabê ku ev dana bixwazin konin ti xerabî bikin zanî yani konin em bêjin tiştekî çêkin bes nake ne mistehîle bikê zanê ku ji vir derket ne li pêş wî siryakê li pêş wî siryakê li pêş wî siryakê dînê hê yanî sedî not belkî xelas nabe. Sedî nod. Nod û neh. Ew jî xwe nake vê xeterê ebeden, ebeden. Zanî. He. Kerem. Mamosta Mehmûd te yek pirsek têr bes em dixwazin tu tekmîlê wê ji me re bijî. Em wek nîzamê eskerî Sûrî dibêjin, em dore em divê mucennet, erîf, reqîb, Musaid, Mulazim û herin. Va tertîba çawa di nêv gerîla de çiyê dibû? Tu diçûyî tu însanekî, eskerekî, gerîlekî adî. Tu çawa dibûyî komîtan? Tu ser çi esasî yanî çi ewê xwe hebûn? Pêgê xwe hebûn ku tu heta bi wê merheleyê gî? Walla vaya vê carê hinekî pir zehmet e. Çima zehmet e? Yanî em bêjin tu her kesî ku dorê ez qet bawar nakim ji bo komîtanî dorê ebeden. Hene kon jî reqet. Te bû nehene Mamosta Mehmûd lazime rabît pêşte rabît. Erê hene kon jî reqet dikirin. Reqet dikirin em bêjin naxwestin. Zanî. Yanî heyata xwe razî bûn. Lê ke tu dimînî muqatil em bêjin vê carê çi dibê

Herro hebû ha. Hîro di heyata me de çi bî? Teb'an me hîn li Sûriyê çiye dikirin vê tişta. Hîro di heyata me de çi bîye? Çi Ya tişt ya zî yazî dibû dibû. erê. Ah. Yazî dibû erê. Çi kêmasî heye Hmm. û gerek e em çi bikin, me çi bikira baş bû. Vê carê em bêjin heger hîro rexne li ser bavê reşîl bîya û siba li ser bîya û du siba li ser bîya û sê siba li ser bîya va qirara êdî diçû jor ne?

em bêjin ê vêcarê ê mentîqe heye. Mentîqa em bêjin ji çend ketîba û çend seriya pêk tê. Ew na dibêjin filan kes li cem me heye ku anê vê wezîfeyê bikê. Zanîn. Teban tu bikî nekî ê li hinek şaştî tê de çê dibin, heqî hinek wan tê xwarin, ji ber ku ne nîzameke manda bê tew gişkî li ciya kîne. Lê va tertîba hebû yanî. Em wanî bêjin. Tertîb hebû. He, tertîb hebû teban. Zanîn. Yani piştgirî tê kirin hine hinek an titkî bêjî wala filan kes mumkin e çend kesan zêde piştgirî wan kiribin zû bilind bibin ne hinek kes mumkin e em bêjin bê xwedî bin pir şer kirin pir kar kirin lê pir pêşta neçûbin ne lê bi nîhayê li cem wa xortana ê ku min dît min sere got pêşê de min got gîj min çêtir û ji min zanatir û ji min baştir bûn mumkin e wana hêviya xwe ne ev bê yanî Ya in ne ku niha em bêje ez kirima qaydê sirrî yan qaydê men mecmueyê bime dikê çi bibe û ê fesîlê bime. Ez jî wekî vî însan van miletî miqatilim û û ji bo miletê xwe me. Yanî çi ji min re tesîrekê dikê ku ez lê hinek wan em bêjin ew ê xwe hebûn. Bînî meseleyê partiyê me ku ji tu yek dixwaze hema em bêjin bes yek bişemite têkeve şûnê. Ekîd î wanî jî hene yanî mileteke yanî bi nîhayê ti qala ji çar parçeyê Kurdistanê, ji deh dewletên Ewropa, ji pênc sed bajarê Kurdistanê û ji hinek miletê xerîb qala însanan dikiye. Ne. Ne tiştekî hindik e. Yanî cematek li hevdeh rast hatiye, cemateke însanan li hevdeh rast hatiye, ne hevdeh nas dikin, ne hevdeh dîne, ne bi hev re mane, ne tim mişkilî wan bi hev re ne dûr ne nêzik heye. Tenê tiştek ku wan digînî hev di, heyateke eskerî ji bo miletekî rizgar bikin. Ji bo vê ti ti ew tune ye. Wek dibê yanî ti civakan de tiştekî wanî çê nebûye. Yanî ti civakan de tiştekî wanî çê nebûye. Em bêjin di mecmûeke de mimkin e ti bibînî, jixwe carna tesadif dibû çendek ji bajarekî ne. Lê wekî dîn em bêjin yekî ji Diyarbekir e, yekî ji Kobanê ye, yekî ji Efrînê ye, yekî ji Mihabatê ye, yekî ji Hewlêrê ye. Yekî ji Rûsyayê, yekî ji Almanyayê. Ne waniye? Belê. Dewera van însana çi van digînê hevdîye? Rehek van digînê hevdîye. Ji bo ji bo miletekî ye ne? Xebata di serê wan de wê em ê bixebitin, yan em ê bimirin, yan em ê vî welatî ava kin. Ev tişta heye. Ji bo vê ti hesab dikî, yanî eger Pir caran ez tiştekî din bêjim. Pir caran hinek kes em bêjin pir aciz dibûn, diqheriyan, mişkilet şêr dikirin çima ku neçûne xetê pêşî ye. Çima ku neçûne xetê pêşî ye. Em bêjin di şeran de qawînê şeran de di sê ew hene. Ê hîmaye hene, ê hicûmê hene, ê teqwê hene, ortê herdiyan dane. Vê carê ê ku em bêjin riyan digirin hene. Ê ku parastinê dikin ji bo ku vegeriyan hatin dibê dor re wan êdî. Ew nahene ne? Hinek ji van ke çik û xort digiriyan û diqeheriyan û dinya xerab dikirin çima ne di mecmûeyê yekê de ne? Ê yekê yanî ê hane ku darê digê dijmin. Ferqê binê re? Yanî civateke wanî çê bûye? Civateke ku tu li ciyekî din ê mistehîl e bibînî. Îca vayav rokê di di mehek lê dika were deh salan, duwazdeh salan, panzdeh salan di nêvê civatiye de be. rehekî dînê ye. Tiştekî mal û kar û heyata kevin nêbîrê te ebeden. Ebeden. Tew dijbîr dikî yanî. Ne min got, ne meseleyê peran, ne meseleyê yanî heyat bi te îdî adet bê çavê te tenê li hedefekê ye. Tiştî dî min te re namîne. Kerem kir, tu pirsê xwe bikî. Deste te sağ be kek Mahmud yek ew ne bêrêz têne ez nizam çima bira bêrêzî tine bin. Adî adî adî xet ser xwe pê mêşîne. Kes nabe. Her yek her yek çi çi jê kê me wî dikê. Ewna nizanin mijara me ser jiyana li çiyayê Kurdistanê Partiya Karkerê Kurdistan çito jiyana xwe dikirin. Em tiştekî siyasî nabêjin em tiştekî em ser jiyana Wa xortan, wa canfîdaya çito jiyana xwe dikirin. Tiştekî siyasî di mewdueyê me de tune. Mamosta Mehmûd. Em werin erdê, em tiştekî ser erdê bêjin. Ez na dikerim ke fermo. Erdê yanî tu li wirî di her rûyê li ciyokî mîsal ti ewî te tune ye. Tiştekî teyî betêb erdê de girêdayî tune ye. Tiştê teyî erdê gişkî ew çentê tê ye. çentokî te heye. Belê. Wî çentê te çi têda ye? Hinek voyê di teqen têda ne. Heger cilek di dê bini bin em bêjin heger hebin têda ne. Yan firçok û macûneke dirana ne. Edake rîya ye ne. Yê eskerekî çi pê gerekin? Vono pê gerek in. Berê li cema Kurdan digotin. Digo Kur xor e, wir war e. Belê. Zanî? Li cema jî Kur xor bû, wir war bû. Yanî ew tune bû. Em bêjin e, ciyekî tu pê de girêdayî tune. Yên tu konî hîro li vir bî, dimeşî sibo dorî heyî saetan, heft saetan dimeşî dorî ciyekî dînê. Mişkile cem de tune, ebeden. Zanî? Ji bo vê e, tu bi ciyekî de neyê girêdayî, ebeden. Mişkila tê girêdanê bi cida tune ye. Hani. Giredon dost û nosê hona ku tu nos dikin mumkin hinek caran hinek kêfê te jiya kîra dihat wala tu vê ewê nos dikî te te li vê derkê gelek an nas dikî ez ê pişta karim em nuqtakê li ser wê em bêjin elmam dirêj nekir û serda ew derket serda şerê boşûr derket Kuştî. Ê şerê biro kujî. Teqrîben demekê pişt va ewa derket. Berî ku ew derkevê min ji te re vaya negot. Berî ku ew derkevê di sala heştê û û nehan da

Hemî xelqa bi din şîrîn. Sevî sevî ku em konibin doxin jî li ser YouTube konibin doxin. A a arê erê neşter dibêjim vay hinekî hostetî dixwazê ku tu konî bî çawa kura qotkî. Elmuhim neşter dibêjim li wir dirêj nekir û ser da ez ji wêrkê ferez bûm rastî. Ez ferez bûm measkerekî nehate çêkirin hîn berî ku şer derkeve. Measkerekî nehate çêkirin measkerek navê xwe partiya ke niçêbû. Gotê erê tedrîbê bidê wan. Nêvê partî Partiya Azadiya Kurdistanê bû. Va partiya xas nas ji bo Kurdên Başûrî Kurdistanê hatibû çêkirin. Ji bo Kurdên Başûrî Kurdistanê. Berî wayê ew pêşmergê hane ku em di cem re derbas bûn Erê. Ew pêşmergê hane ku em bir û çûn gihandin cê me. qaîdê wan pêşmerge hate îxtîyalkirin. Teban wan mentîqa eşîra Sindiya ye. Sindî ez bawer im di bavik in. Sindî eşîreke pir rekevn e li wê de mê mentîqê. Yekê ewa xwe derkara ecem bû. Yanî miqerê xwe ez bawer im mala Emer serkêşîya wê dikir. Yek jî jê re dibêjin ê pisaxayî ne. Sindî pisaxa wê derê. ew jî li Hefteyê nedimînin. Vana jî mala Emerê, mala Bişar axa serkêşiya wan dikir. Yanî wekî da a tene. Bes eşîr mezin e yanî eşîr gelek gund in, gelek gund xirabe bûbûn, em faalê da warê na. Îcar berî wê ev yê hate extiyarkirin. Piştî extiyara wî em bêjin teban şebab çûn û dîfa kirin û vir da wê da û hinekî ew çêbû lê tiştekî mezin çênebû. Elmim piştî wê îşte ez rabûm çûm Ku portiyo ke niçê bî teqrîben si çel kes hebûn. Hinek jî ê boşbir bûn, hinek jî ê rojava bûn. Zanî hindik bûn ê rojava teban. Ez çûme wê derê. Û heta vir piştî ku dîwêr vir çi çê bê min bêjin ciyakê dînê. Nizan pirsê we hebin, di va tiştê ku me gotî de pirs hebin ya niftaka tarî. Pirseke kurteyî tu cavê midî. Taban em ê ser jiyana çiyayê Kurdistanê Partiya Karkerê Kurdistan hîn bîtir biaxivne. Di rastî behre tarîxeke çel salî çar saeta da çel saetî da naqedê. Bes carna mamosta Mehmûd îsan divê hesîr destî dijmin da û carna hîsîra dijmin jî digirin. Carna hevalê te xwe teslîme dijmin dike, carna dijmin xwe teslîme te dike. Ti cara wedî kesek ji dijmin ya em bê ji eskerê hikûmetê tirkan kurd bê ji mecbûrî bê eskera xwe teslîme gerîlan kir. Ev tişta we dît. Ji ber ku tu ketî qismî tehqîqê tema tiştekî însanek were nêv te keve û eskerê hikûmetê bê hatê ketî nêv te ne cî baweriyê însan çikî hesaba jî dike. Na ê ku wê çaxê hazir bûn ne min te re got sê çar esker bûn di de ez bawerim di şerekî de ser ketîbakê hatibûne girtin.

Helikopterê dihot maz di birime em bêjin di birine Hakorî di birine filan derê di birine filan derê got gotina wî be teban nizanim wî gotiye teban pişro dostekî me hê nihol vire ew berê li wê derkê bû got erê ku we çaxok me girt yak di disisê me li ser rê teban carekê me ew çîroka nivîsan dibû wî xortî ji min re got got me li ser rê ji ciyakî diçûne ciyakî ew yek di dê dinê bû me ew girtin Zanî? Û me şand ne cem wan. Nû dû di diyan. Ew wê çaxê mesûlê Mardînê bû, yê mentîqê Mardînê bû, niha li vir e li Ewropa ye. Ku me girt û me şand. Ala kullin, vana dihatin. Lê meselê ku ê me hinekan tehmûl nakir. Mumkin e çû bin, hinekan mesele fehm nakir, hinek vegeriya bin. Lê ê dewletê nizanim. Carekê min bihîst ku yek em bêjin di şer de tevê bûye yan li pişt şer tevê bûye lê xweşik nêbirî min zanî lê ke wekî dinê rostî werqos şer û erê nabû an dîn werqos diayet dihate kirin pir mistehîle yanî heger ku nêv êsker dê werê ah tixtorek hat erê tixtorê dewletê bû misteşfa dewletê de dewam dikir tixtorê Ne ê cira helhama bû ecebe. Ezmiyê bû, tiştekî wanî bû ez bawerim. Kurd bû teban. Kurd bû. Misteşfê dewam dikir, ez bawerim wê çaxê esker bû. Ew ya e, nizam di kêr kiro tevlî şebaba bû yanî me tevlî mecmuakê bû, mecmuayê wanî hatin nod û sê Nod û sê erê, nod û sê li pa Şernexê li Şernexê dewam dikir. Şeba bon goşte yekî wonî hê birdo bû de hatî tevî me bîye. Wonîn hatin ma Doktor Mahir, navê xwe kire Mahir. Em gelek gelek bi hev re man piştî du hezar û çar veqetiya ez bawer im li Dihokê berî sê çar salan bi nexweşiyakê vefat kir. Xwedê rehma xweşa bike. Tixtor bû, tixtorekî tixtorekî spor ye, ne tixtorekî normal û di tevî tixtor e ka îdî ez vê qoynê ê Tirkiyê nizom te dî ê Sûriyê bêlî ye tixtor jî gerek herê eskerî bes eskerî xwe misteşfa da dike ez bawerim ne. Belê. Ê vî jî em bêjin hatibû li wê derkê vê carê dikir. Ê belkî mumkin e kesî nizanbiya kurd e yan zanibin kurd e.

Çîroka dirêj e mamoste Mehmûd. Çîroka dirêj e me hîn berdewam kin. Ew çi bû namanî hev berra nadin em pê hev kin. Ez rê xwe nabêjin tenê em çîrokê dibêjin. Belê. Belê. Divê şevan çend şevan em şevekê wanî derbas kin. Divê sersera serçavanî inşallah ê kesê ku bixwazin Faydê jî bînîne mişterek wan kan têkevin navan me kî dî kî nedî çawa bû çawa şehîd ket li kê derkê bû vana vê cere dibine tefasîl îdî pir dirêj dikin rastî divê mînî xweşî Mamsa Mihemed dikanî bigirî gotikê dîsa vekî deh deqakî millet tiştekê wî bike em karin vekin guya sa qediya qediya ku hûn bixwazin ez nibikim ez ê nibikim bigirim û vekim